Bir ýerlerden lakam tapýar ol şular bar. Näme diýmek aktiwist näme diýmek? Latyn sözlüklerinden gelip çykýar ýa-da şu iňlisler, fransuzlar, orslar şu sözi ulanýarlar meselem şol aktiwist diýen sözi ulanýarlar getirip bize-de ýapyşdyrdylar aý ejeň men aýtýan bilen. Aktiwist boljak bolmaň o adam boljak boluň diýýär bilýäňmi? A ada adam boljak bolmala bu zamanda. Bilesim geldi dost diýä. Google translýat bar Google-a, Google-a ýaz Google-a. Aktiwist diýmeklik näme diýmek bolýar, türkmençe terjimesi näme? Hawa, nirden çykdy bu sözlük? Manysy näme, mazmuny näme? Agam siz Türkmenistandamy ýa-da daşary ýurtdamy? Dä, ýo dogan men Eýranda. Eýranda meni. Şolar ýaly doganjyklaryň adam bolmaly biz. Adam bolmaly. Aktivistler kim? Dogrudan hem aktivist diýip kime aýdylýar? Ben bir deňe çykdy bu söz bar. Aktivist olun, Demek- jurnalist olun, garaz adam bolaýma, musulman bolun ýeter ki şu bize. Alhamdulillah men musulman diý. Dünýäni titredýän. Howra. Howa ýene ýaşyl adam aýtdyp başlamaň hadi. Äý köp kişi neme şol keleme şahadat aýtdyrýar, o, azan aýtdyrýar, bular bara şol gygyrdyp gygyrdyp musulman etmesek. Musulmanlyk. Barýarlar agam. Hä, ýeşe, haýwanmy biz diýýä. Eýne men şularyň näme ýazýanyna düşünip bilemok. Nämede ha, ýeşe, haýwanmy biz diýýä. Men düşünmedim eý. Araz Geldiýew sylap. Sylap eke, men düşünmedim. No diýip oturyp sen. Şolar ýaly aýdawullar bar. Açyk howada otyr menem ha. Sizler bile bir sorag jogap alşaýyn diýdim bir. Sorag jogap alşyp bilýänim ýok. Ali hani sen sorag bersene. Boş oturmaly. Ay men näme sorag bereýin? Ay ber ber näme bilesiň gelýär? Meselem Türkmenistany nähili görýäň? O. Türkmenistan diýlende nähili näme gözeňe gelýär? Ay Türkmenistanda adam galan nädir? Menem Türkiýede bar, Türkmenistandan dökülip Türkiýä gaçyp ýatýarlar. Bilemok näme üçin. Açlykdan suwsuzlykdandyr dabasy näme bolsun. Amyderýada suw galmandyr ekeni wideosyny paýlaşypdyrlar men gördüm. Şu Amyderýa billerdenem geçgidi oşala. Şu ýapyň şu Amyderýany ýapygede bir şular bir gura diýip alyň. Amyderýany Amyderýanyň suwuny ýapýaň welin şular gurýa onsoň şol biz size kädi berdik biz size produkta berdik biz size kömek etdik diýýänler aglaşyp çykar onsoň bize suw beräýiň. O biz size kömek etdiga tyr tyr ýük ugratdyga diýerler. Türkmenä diýip ýöne kellä geýdiler bar zady. Türkler bilen te- takylyşyp bir bir türkler bilen boluşyp eý türkmen diýer at goýmadylar. Hı, Talyp ýene dolandymy diýýär. Talyp ýagny talyp bolmasa bolmaýar. Talyp hökman gerek çünki Ýok agam siz düşünmedik zady näme üçin Türkmenistandan gelip türkler bilen näme diýerler bular gelip. näme edýärler? Türkler bilen gezýärler gelip de Türkmenistandan gelip. Türkmen oglanlar goýup şu türkler garrylar bilen ýaşaşyp ýörler bärde. hä? Biziňkileriň dünýägaraýşy pes. Biziňkileriň ynsanperwerligi pes, meselem, aýal-gyza kän hormat goýanoklar. Bilýäňmi, meselem, türklerde onnalyk zat ýog-a, bizde bolsa, aý, sen gyzyň tarapyny tutduň, sen kysok, Oba sen Heleýguly, oba sen o bir ganjyk, ganjyk, ganjyk, näme bir ganjyk diýip dostuňdan geçdiňmi näme diýip, ýagny aýal maşgala hormat ýok biziňkilerde. Meselem, aýal maşgala ganjyk diýen bolýarlar, bir gyzyň tarapyny tutsaň sok diýen bolýarlar. Ýagny biziň gyzlarymyz mähir-muhabbetde süýji söze mätäç, söýgä mätäç bilýäňmi? Türklerde bolsa aýal gyza hormat bar, söýgi bar, mähirli gepleşýärler, janym, jigerim diýip gepleşýärler. O aýal maşgala hormat goýýalar. A biziňkilerde onda zat ýoga o biziňkileri bilemok nämä meňzetdiler. Aýal gyza duşman etdiler a. Şonuň üçin aýal maşgala türke gelen wagty ine siziňkiler näle hormat goýýar aýal gyza. Hawa. Edil türklerim şondalar. A bizde onda alak zat ýoga o. Bizde hudaý saklasyn ara. Şu wagt biziňkiler e, aýallar erkege meňzäp barýar, erkekler aýala meňzäp barýar. O biziňki bitip barýar şu wagt. Hmm. Çünki şol Uskobilow biziň erkeklerimizi gyrdy, biçdi. O aýal-gyzlarymyzy bolsa öldürmedi. Ol ýöne biziň aýal-gyzlarymyzda türkmeniň gany kän, erkeklerimize garanda. Düşündiňmi? Çünki Uskobilow gelende biziň erkeklerimizi öldürdiler-ä. Köpüsem Türkmenistany terk etdi. Köpüsinem degşirme geçirdiler. Köpüsinem biçdiler. Ýagny döli ýaýramaz ýaly biçdiler. Şonda şu aýal-gyzlarymyzda galdy azda-kände türkmen gany. Hä, seň heleýiň eliňden aldylarmy, näme diýip otyrsyň? E, bu näme, az çokdumaý bir gelip syçraý şine bolany bu. A seni bir şeýdip susduryp goýun men, diňläp otur. Bizimkiler şeriat ýalak boljak bolýarlar, aýalyň sesini çykarmak bolanok, çykarsaň haram ýalak diýýär. Owgan bajylary Talyban sikipdi. Bu kim indi? Anýuta, Manýuta. Ana Anýuta, Manýutalar gelip ugrady-aý eýjek. Bularyň orsy ermenisi bitmeýär ow. Bular syçraýar şu wagt Türkmenistanda. Hmm. Ay Türklere gelip berip ýatyr öde bilemok näme sen. Gül ýal Türkmen oglanlar goý. Seret, sen e, türkmen aýal gyzlary bilen jögi aýal gyzlaryny tapawutlandyryp bilýäňmi sen? Ya hemmesini hem bir aýal gyz edip görýäňmi? Ay hemme sen bir zatdyr da şu. Şu bir zat däl, şu genetikada sen isleseň islemeseň degişikli bar. Meselem, hakyky türkmen aýal gyzy bar we men türkmen diýip ýören jögler bar, tatarlar bar, özbekler bar, ýakutlar bar, koreýliler bar. Haýsyny indi haýsyna türkmen diýmeli men düşünmedim-eý. Şu düşünmeseňiz hemmäni bir aýakdan sürýäňiz-de. Meselem bizde bir giden jögler bar Stambulda. Men türkmen diýip Hä? geçýärin. Ol ýarym özbekçe, ýarym türkçe, ýarym orsça gepleýärler emma. Olaram men türkmen diýýärä özüne. Olaryňam Yo, gyzlary bar. imo, imo gelýän özbegistanlydyr diýip baranyň türkmenistanly ne türkmen ýok ýöne özbekçe gepleşip otyr. Ýöne sen nämüçin men türkmen? Şoňa düşünmedim men-de. Aý olar aldaýa, olar meni türkmen diýip aldaýa, bularyň meselem Türkmenistanda Çagataý mongollary bar we Tatar mongollary bar, bularyň köpüsi özbekçe, tatarça da garýalar, orsça da garýalar, türkmençe de garýalar, düşündiňmi, men özbek diýip gezýäler. Ýarym özbekçe, ýarym orsça, ýarym türkçe garym gaty berk gepleýänler aýdýansyň sen-a? Hawa, Olar şolar şonda, şu men türkmen diýen olar türkmeniň haýsy tiresindendigini, kimlerdendigini bilenok olar. Çagataý mongollary bar bizde, ýakutlar bar, koreýliler bar. Zatlar bar. Jögler bar. Apaşlar. Aýyl edip bilýän şolary. Meselem, türk hakyky türkmen aýal gyzy bilen jögleri, ýeneleri aýyl saýyl edip bilýän. Gören var diye. Yok hiç değil. Ha, men şonu aýyl saýyl edip bilýän. Meselem, men şol e, jögüleri göreýin, tatarlary, özbekleri we şoňa men koreýli gyz bolsun, e, haýsy lýuboý milletiň bir gyzy bolsun, türkmenistanly bolubersin, türkmençe gürläbersin. Men tanap bilýän şony. Bak. Tanap bilýän şony. Hemme kişä türkmen görmek bolmy? Onda bol oğlum. Onnaly bu kim indi? Näme de durmuşa çykjak diýip bir ýere geldi. Bu kim indi? Alo. Geple durmuşa çykjak. Öwez geldi tek eten mi? Öwez geldi tek eten mi? Geplemeden aşakda tur. Biz näme üçin daşary ýurtda ýa-da ýapygaý daşary ýurtdan politikaçylar, habarçylary salanoklar diýýär. E bulara bar hälem şu Türkmenistan türkmen okuw okudypdyr bolmasa şu dilem geplär. E indi bärde bir zat da men sana aýdyp bersem, e, bular türkmeni ýigrenýär. Türkmenistandaky käbir gaýry milletler türkmen milletini ýigrenýär. E bular şu wagt nämeden peýdalanýar? Meselem, men türkmen diýip ýören türkmenlerimiz özüniň kimligini tananok, töweregindäki aýry milletler tananok bilýäňmi? Hä. Käşkä şony tanasadylar töweregindäki gaýry milletleri, haýsy millet olaryň taryhyny, geçmişini zadyny bilsediler onda bolardy bolýan. Bolanokda türkmen gyzy hoş geldiň türkmen gyzy gel gepleşele. Bulam her hile surat çalyş goýýar aý tuwulym. Bu gyzymyz hem ýetişipdir diýär. Merdiň gyza ýetişäýipdir diýär. Pul kolda goýýar. Ýetişäýipdir diýär. Hoş geldiň türkmen gyzy. Salam, goýmuşyňyz. Oňatma gyz nädäň? Aman, nädädläňiz?

Agam diýýär, hakyky türkmen haýsy tire diýýär, salyrlar, saryklar, ärsaryklar, ýomutlar. Şondan ýaýrak giden bir giden tire taýpalar bar. Esasy tire salyr, saryk, ärsary, ýomut. Soňra olardan ýaýrak gidenler bar, bir giden taýpalar bar. Gökleňler bar, ýazralyly bar, oba teke diýip ýörenler bar. Bir giden Onda- nemeler bar-da. Bille sa- bille saryklar bolmalyda. Saryklar. Şu birinji salyr, saryk, är sary, ýomut. Ondan soň bir giden ýaýrak giden taýpalar bar. Mesela maňaly obany ta- tanamaklyk üçin bir şu obanyň hanyň ady berilýär. Meselem Ýazyr beg bar. Gökleň hany bar. Şolar ýaly hanlyklar, beglikleň ady dakylýar-da obalara. Meselem, Kaýy boýy, Kynyk boýy diýilýändir. Meselem, Kynyk boýundan Seljukly dörän. Kaýy boýundan Osmanly dörän, bilýäňmi? Kynyklar, Kaýylar. Şondalar şo Salyrlardan Saryklar, Ärsarylar, Ýomutlar. Soňra ýaýrap giden-dä, tekesi, ýenesi, ýene Garagöri köpelip giden. Köpüsi aldy-ä. Meselem, bizdäki kürtler, zatlar özlerini Nohur-mohur diýip aldy-ä. Köpüsi, meselem, bizde bir giden kürtler. Imo gelýäň ýöne arasynda türkmençe gepleşip başga dil gepleşip otyr näme näme çama çi näme diýşip bir ýere düşüp düşünmän aşakdan diňläp otursaň näme diýenine düşünmän Buluşlar hem bar bizde. Buluşlar hem bar, kürtler hem bar bizde. Meselem, häzir biziň kürtlerimiz özlerini nohur diýip tanasa, tanap bilmeýäňiz, biz nohur diýerler. Ýagny tana tanatmaýar bular özüni. Men özüm oturyp enaýy görýän näme üçin Türkmenistandaky gaýry milletler özüniň kimligini tanatmaklykdan çekinýärler. Tanat ýa özüňi näme üçin gizleýäň. Tanat özüňi. Meselem näme üçin özüni gizleýärler. Hemmämizem bir türkmen-ä diýip özüni gizleýärler. Ýagny men oturyp enaýy görýän näme üçin öz milletiňizi gizleýäňiz-eý. Biz-ä özümize türkmen diýýäs-ow. Bular näme üçin özüni gizleýär men haýran galýan. Sorap gepleşip görmeli bular bilen. Siz näme üçin öz milletiňizi gizleýäňiz? Pasaportda ýazylýar diýär, yzynda diýär. Näme diýip ýazylýar yzynda men bilem aga dogan. Näme diýip ýazýar? Salam Aleyküm salam Şöhrat hoş geldiň. Bile doňňadara. Ve pren çeken okmy? Millani ýazylýardy. Mil milleniýa milli millarder diýip ýazylýarmy? Şular milletiň ýazylýardy arkasynda. Wah. Ýazylýandyr, ýazylýandyr. Doňýar da diýär. Seniň VPN-iň doňýandyr. Biziňkä doňanok ýene gepleşip otyrys gülýärler. Al meniň doňýanmy? Ýok. Onuň VPN-i doňýandyr. Şöhrat Baýramowyň VPN-i doňýandyr. VPN çek. Gowy aýnega tapsyň sen gözüňe. Howwa arassa howada gözüme gün düşmesin diýip äýnek dakyp güne çoýunyp otyryn menem ara bir gepleşeýin-aý şular bilen diýdim. Ýöne syýasy sorag jogap, hukuk goraýjylar kim, oppozisiýa kim, aktiwistler kim, žurnalist kim? Bu zatlary açyklaýan adam ýok bizde. Ýagny adamlara Hersine bir wideo çekme bu zatlaryň meselem syýasy sorag jogap diýlende hukuk goraýjylar kim diýen e, soragy döredip hukuk goraýjylaryň kimligini, näme işleri amala aşyrýanlygyny, nähilek oýunlar gurýanlygyny, nähilek duzak gurýanlygyny we o taýda haýsy milletleriň işleýänligini, olar haýsy dine ynanýanlygyny adamlara öwretmeklik üçin bir sanak wideo çekmeli oturyp. Ýöne ony edip bilýän ýok, çünki gorkýarlar. hukuk goraýjysyny tankytlamana gorkýarlar, oppozisiýasyny tankytlamana gorkýarlar. Ýagny hakykaty aýtmana gorkýarlar. Ine meselem türkmenleri e, özüňe tabyn etmeli. Ýagny oýanyp oturan türkmenleri özüňe nöker etmeli. Ýagny esker etmeli. Ýagny türkmenleri ýönetmeli. Türkmenleri ýönetmek üçin näme etmeli? Men hukuk goraýjy diýip, Oba bir guramanyň baş wekili men diýip, bizleri aldap, bizleri ýönetmeli, bilýäňmi? Onsoň derňeýäň-de şu hukuk goraýjylar haýsy milletden, oba haýsy dine ynanýar bular? Oba türkmençe gepläp bilýärmi bular diýip derňeýäň welinem bir giden tatarlar oty. Türkmençe-de gepläp bilenoklar, musulman dinine-de ynananoklar, ýöne bular gurama açyp biz size kömek kömek etjek diýip otyrlar, bilýäňmi? Onsoň men oturyp aýdýan-da, ow diýýän, sen türkmen däl, musulman däl, türkmençe gepläp bileňok. Sen nädip Türkmenistanyň watandaşlygyny bolup ýören türkmene kömek edip bilýäňaý sen diýýän. Ýagny sorag dörýär mende. Soraýan bular meni blok edýärler, engelleýärler ýagny. Men aýdýan-da meni hem goraň-a diýýän, ow. Mana men türkmen, ow, sen hem tatar bile. Ow, özüň hem hukuk goraýjy. Gora meni, näme üçin milletparazçylyk edip aýry-gaýry edýäňiz? Öz özüňizi hataryňyzy gorýäňiz meni türkmen pahyry goramaýaňyz ow meni kör günüme kaýyl etdiňiz ow çopan diýdiňiz ow bilimsiz byn diýdiň äkidip geçi bakdyrmaly diýdiňiz näme üçin millet paraçylyk edýäňiz aý näme hukuk goraýjylar men türkmen bolanym üçinmi musulman bolanym üçin millet paraçylyk edip meniň hakymy goramaýaňyzmy Meniň hakymy goramaklykdan geçen gaýta üstümden migrasiýa arza ýazypdyrlar-a. Meni migrasiýa şikaýat edipdirler. Bul adam gaty howply adam, bul adam terrolizm alyp barýar diýip şikaýat edýärler, arz edýärler ýagny meni. Meni migrasiýa arz edýärler gözüňe türküm. Onda bolar. Owa. Narkomafiýa bilen işbirligi amala aşyrýarlar şunda. Gowy zatlaram tapyp ýazýar-a bular barem. Men oturyp haýran galýan-a bulara. Ýagny bular arzuw edýär, türkmeni ýönetmekligi, türkmene baş bolmaklygy, türkmeniň öňünde gezmekligi. Gidibä görjek. Bir galam gidibä Türkmenistana bir gidibä görjek. E, gidip gör, gidip gör. Bular hem şol arzuw edýärler türkmeni ýönetmekligi. O türkmene baş bolmaklygy, türkmene diýenini etdirmekligi, o geçiniň öň aýagy ýaly öňde gitmekligini, bizlere de eýwallah seňki dogry diýmekligi arzuw edýär bular bilýärmi? Arzuw ediň. Arzuwlar, arzuwlar, gözel arzuwlar. Hanha uçup barýar asmanda gowular. Arz ediň eý. Hemmäňiz üýşüp direş türkmen arz ediň. Ýok, bular men bular men bar bular tanatman goýmaýan men bulan hukuk goraýjysyny, oppozisiýasyny, aktiwistini, žurnalistini hemmesini tanadyp tanadyp gitjek. Şularyň jany çykýan bolsa çyksyn da. Şularyň haýsy milletdendigini, haýsy dine ynanýandyklaryny, owa, Hemmesini tanatjak, yani bildik zadymy men tanatjak, bular özüni gizleýär. Hawa, näme üçin meniň hakymy goramaýaňyz? Men türkmen bolanym üçinmi, musulman bolanym üçin meniň hakymy goramaýaňyzmy? Ha? Ol ýarym özbekçe, ýarym orsça, ýarym türkçe garym atym edip gepleýänleriň hakyny hukugyny goraýaňyz. Meniňki näme üçin goraman gaýta tersine şikaýat edýäňiz, arz edýäňiz. Sebäbini düşündiriň. Hawa, direş türkmeniň üstünden arz etmeli. Ol ýarym özbekçe, ýarym orsça, ýarym türkmençe gepläp ýörenleri bolsa gahryman etmeli. Hawa, özleriniň ol tatarlaryny, özbeklerini öwren bolmaly. Türkmenistanda indi arassa türkmen, närak türkmen barmy? Doganjan, Türkmenistanda türkmen galmady, galanlaryň köpüsine-de degşirme geçdiler. Degşirme diýlen zadyň manysyny bilýärmiň sen? Degşirme näme bolýar? Hmm. Ýagny bedeniň bedeniň türkmen bolsa-da, akyl-huşuň ruslaşan. Düşündiň dälmi? Akyl-huşuň ruslaşdyrýarlar. Dünýä garaýşyňy döwýärler bilýän, dünýä garaýşyňy döwýärler, din imanyňy döwýärler, dünýäni unutdyrýarlar bilýän. Ondan şo birek bire kowlaşyp ýörendirler bile, ýala gelen it ýalak bolup ýöne. Urkaçylar erkegiň ýerinde, erkekler urkaçylaryň ýerinde äjüt mäjüt bolup ýörendirler soň bolsa. Salam salam, aleyküm salam, hoş geldiňiz, täze gelenler. Şolar ýalak doganjyklaryň, ýagny Bular öýle bir milletparaz, bular öýle bir görip, men türkmen diýseň, men musulman diýseň, saňa bildirgisiz ýamanlyk edýärler, seni bildirgisiz şikaýat edýärler, arz edýärler. Hawa, ýene iliň öňüne çykyp, özlerini akyldar görkezen bolýarlar. Özlerini bir milletparazçy däl ýaly edip görkezýär. Aslynda şular ýalak milletparazçy adamlar ýok. Türkmen diýseň bedeni titreýär bularyň. Hukuk goraýjysynyň, oppozisiýasynyň, aktiwistiniň, žurnalistiniň men türkmen diýseň, men musulman diýseň bularyň bedeni titräp, şu neme jynlary atlanyp, tüýleri hüžžerip başlaýar bularyň bilýärmi? Hä. Şo bolşuna da Şo bolsa da özlerini gizlejek bolýarlar ama özlerini gizlejek we gizletmeýän. Gelen bilmiyor bular bular bular bular gelen indi geçdi indi bizler bilýär sag sebäbi bizler şol çölde goýun bakan wagtymyz goýny haçan gyrkmaly näçe gezek gyrkmaly geçini näçe sapar gyrk gyrkmaly bagyr urt derman haçan berilýär oba öýken kol haçan urulýar haçan gäwüş gaýtaryp ýatýar haçan ot otlaýar biz bilýär sag o zatlary dogry Owa, sakyrtma derman haçan berilýär? Owa, biz bilýäs o zatlary. Pyçaga haçan gelýär? Owa, goýun soýan wagtyň, geçi soýan wagtyň haýsy aýakdan asylýar? Owa, haýsy etler aýrylýar? Biz o zatlary bilýäs. Ýagny derisini çykarmaklygyna deňeç bilýäs, dogry dälmi? Owa. Şonuň üçin indi e, şekil degişdirip bilmeýärler. Ýagny obraza girip bilmeýärler. Bular meni tanatjak size doganjyklarim. Haýsysy musulman, haýsysy türkmen däl, haýsysy haýsy milletden, haýsynyň niýeti nälet. Ýa tana umut ýola ikisine, ýowaş ýowaş tanajak. Onda on bar türkmen dil. Ýa geçirip tura bar, türkmençe geplenoklar hiç aýy. Ýa sorsça, ýa tam türkmençe, ýa tam özbekçe, ýa tam başga. Olar da bular bar, bularyň türkmene bolan ýigrenji bar. Bolmasa Türkmenistanyň bäş welaýatynda, obalarda, etraplarda Türkmenistan döwleti tarapyndan bir giden mekdepler bar, orta bilim beren mekdepler bar. We türkmen dili edebiýat bar. Elipbiýden başlaýar, tä taryh, geografiýa, biologiýa deňeç sapak berilýär türkmen dili edebiýatdan. Ýöne syn edýän bolsaň, bilip-bilgiçligiň türkmençe geplemeýär bular. Düşündiň dälmi? Ýagny türkmen sözlüklerine we türkmen milletine bolan ýigrençleri bar. Ony bolsa gizleýärler.

Poнимad po türkmenski ýazykam. Çünki Türkmenistanyň resmi dili türkmençe, ýöne bular at goşdurýarlar. Men türkmen, barymyz türkmen diýip şekil degişdirýärler, özlerini gizleýärler. Ha. Özlerini gizleýärler. Öne özüňizi gizläp bilmejeksiňiz. Ejem bir giden adamlary men syýasatçy, men opozisiýa diýip otyrlar, men hukuk goraýjy, men aktiwist, men jurnalist diýip otyrlar. Ýöne şolar ýalak milletparaz, şolar ýalak türkmene duşman, şolar ýalak biziň dinimize duşman adamlaram ýok. Çünki ýarysy gök taňryçy, owa şamanizm diýip o taýda özbekler ýene gara görürler, bizleri aldap otyrlar opozisiýaň içinde. Olar nämemişin gök taňryçymyşyn, şamanizmmişin, türkmüşin, owa Musulman dälmişinler owa araplaň dinimişin ol yslam olar bizi aldap oty şöýdip otaýda owa ýarysy owa indi biziň hemmämiz türkmen diýýärler türkmene hyýanat edýärler ony gizläp o zatlary aýdýan adamlarada millet parazçy diýip özlerini gizleýärler ýagny gorkunyňyzdan edýärlerde çünki direliş diýip bir sanak çopan aýdyp oty ow sen näme üçin öz milletiňi inkär edýäň näme üçin seniň milleti ady tutulan wagty sen şony gizleýäň näme üçin özüňizi gizleýäňiz ow. Many men gizlämog-a öz milletimi, maňa türkmen diýýäňiz eýwalla diýýän, men türkmen diýýän, ýöne tatara, özbege, farsa, ermene öz milletini aýtsaň guduzlaýa, dälreýä, aý sen milletparaz, aý sen näme, aý sen öýle öýdüp guduzlaýalar, dälreýalar. Sebäbi nämede gorkýa doganjyklar, çünki şu güne deňeç biziň hemmämiz türkmen, hemmämiz musulman diýip ýalan sözläp gezdiler. Düşünýäňizmi? Ýalan sözläp gezdiler şu güne deňeç. Ýöne indi ýalan sözläp bilmejeksiňiz. Indi ýalan sözläp bilmejeksiňiz. Sebäbi men bular tanýan, opposisiýasyny tanýan, aktiwistini hem, hukuk goraýjysyny hem, žurnalistini hem. Bular haýsy milletden, haýsy dine ynanýarlar? Bularyň damarynda türkmen gany barmy, ýokmy? Hawa bularyň çagalary özleri türkmençe gepläp bilýämi, bilenokmy? Men o zatlary görüp bilip otyryn-a. Ýöne bular gorkuňyzdan edýär-de, bilýäňmi, gorkaryňyzdan edýärler. Çünki sizi gorkuzmaly watandaşlar, siz oýunyp barýaňyz. Sizleri syýasatdan, milletçilikden, hakykaty aýtýan adamlary diňlemeklikden gorkuzmaly sizleri, içiňize ot salmaly. Ýagny hakykaty aýdýan adamlary diňlemeziňiz ýaly içiňize gorky salmaly. Adamlary diňlemedigiňiz ýaly içiňize gorky salmaly. Hawa, sizi gorkuzmaly. Näme üçin gorkýaňyz? Diňläň, öwreniň, öwreniň, syýasatam öwreniň, hawa, dinimizem öwreniň, Kuran kitabam okaň, Tewraty okaň. Meselem, ine, siziň garşyňyzda bir sany çopan otyr, dogry dälmi? Ine, men Kurany Kerimi okadym. Töwraty okadym, Injili okadym, Zebury okadym, hadys kitaplary okadym we birgiden taryhlary okadym. Oba birgiden araplaryň taryhyny okadym, türkmenleriň taryhyny okadym. Ýagny näme zyýan tapdym, gaýta peýda tapdym-ow. Sizem okaň, öwreniň. Bu zatlar zyýanly däl. Ylymyňyzy artdyryň, bilimiňizi artdyryň. Ýagny ýaş nesilleriňize öwredersiňiz, çagalaryňyza öwrediň. Çagajyklaryňyzy terbiýeleň. Bu zatlar zyýan etmeýär. Ýagny okamaklyk, öwrenmeklik, bir akyl ýetirmeklik, göz ýetirmeklik, hüşgär bolmaklyk. Duşman sen bulara öwrenip geljek ha ýene. Işim çykmasa ýa. Olar ýa-da kimin näme sorag bar bolsa bersinler. Meselem, men size bir zat aýdýan. Ine, şu Afganistan türkmenleriniň içinde Türkmenistanyň watandaşlygyny göterip ýören Bir giden oglanlar bar. Ýöne bular özüni Afganistanly türkmen diýip tanadyp ýörler. Ýöne Afganistanly türkmenligiň içinde gezip ýörler. Näçe ýyllardan bäri tejribe toplap, şolaryň arasynda gezip ýörler. Ýagny özlerini Afganistanly türkmen görkezip ýörler. Ýöne ellerinde Türkmenistanyň watandaşlyklary bar. We Türkmenistanyň hökümedine istigfarat berýärler. Ýagny habar berip durýarlar. Afganistandaky türkmenler nähilek ýaşaýarlar, agzybirlikleri nähilek, milletçilikleri nähilek, dine garaýyşlary nähilek. Oba baýlary, tiktokerleri özlerine nähili galyp barýarlar, oba näme hakda pikir edýärler, şo zatlar barada istigfarat berip otyrlar, habar maglumat berýärler Türkmenistanyň hökümetine. Ýagny maňa meniň ýanyma gözeňe türker Afganistanly türkmen men diýip gelen Türkmenistanyň watandaşy bar. Ýöne özüni Afganistanly türkmen men diýip gelýär meniň ýanyma gelende. Ýöne oturyp yzarlap derňesem, Türkmenistanly bolup çykýa. Ýöne Afganistanly men diýip tanadyk gelýä. Meň ýa ýaýnyma, ýanyma, ýaýnyma gelýä. Ýagny şu zatlary tanamaklyk, bilmeklik, öwrenmeklik size zyýan etmeýä doganjyklarym. Sizem tanamaly. Bularyň men türkmen diýeni türkmen däl, men musulman diýeni musulman däl, hüşgär bolmaly. Çünki Allah Tagalla Kurany Kerimde näme diýýä? Eý iman edenler diýýä, akyl erdiremersiňizmi diýýä. Duşmanlar size garşy birlik gurarlar diýýä, sizi duzaga çekerler diýýä. Siz-de duşmanlaryňyza garşy bir boluň, agzybir boluň diýýär. Sizler diýýär, uçut kenaryna gelen wagtyňyz yslam dini bilen sizleri halas etdim, dogan etdim diýýär. We ýene näme diýýär Bakara süresinde? Mynafyklar hakynda Töbe süresinde-de bar. Meselem, Kurany Kerimiň Töbe süresini okasaň, Bakara süresini okasaň, şo taýda mynafyklar barada birgiden aýatlar bar. Diýýär ki, eý iman edenler diýýär. Mynafyklar diýýär, zalymlaryň ta kendisidir diýýär. Çünki mynafyklar musulmanlary gören wagty biz-de iman etdik, biz-de Allaha ynanýarys, biz-de musulman diýerler diýýär. Emma sizler diýýär, mynafyklary terk edip gitdikden soňra, bul mynafyklar öz şeýtanlary bilen baş-başa galdyklarynda, biz musulmanlary oýuna getirdik. Biz olaryň üstünden gülýäris, biz olar bilen eýlenýäris diýip aýdarlar diýýär. Syn edýäňmi? Şonuň üçin men musulman diýip ýanaşarlar, Men türkmen dip yanaşarlar. Hüşkar bolun. Şolar ýaly doganjyklaryň maňa. Meselem özüňiz oturyp syn edip görüň. Şol Bakara süresiniň 84-85-nji aýatynda näme diýýär? Ýagny de biz olara diýýär, bir-biriňizi öldürmejeksiňiz we bir-biriňizi ýurtlaryndan mahrum edip çykarmajaksyňyz diýip, olardan hak bir söz almyşdyk diýýär. Olar bu sözüne kepildiler diýýär. Emma olar diýýär, bir-birini öldürdiler we bir-birine öz ýurtlaryny terk etdirdiler diýýär we ýurduny terk etmeklikde birek-birege kömek etdiler diýýär. Düşünýäňiz dälmi? Ýagny Kurany Kerimiň şul aýaty näme many berýär? Meselem, bizleri öz ýurdumyzy terk etdirýärler. Ýagny asuda asman, parahat, owo, nebiti gazy baý ýurduň ýaşaýjylaryna Türkmenistany terk etdirýärler. Urman sökmän. Syn edýäňizmi? Günäkär hem edip bilmeýäňiz. Kimi günäkär etjek? Ýagny sizler Türkmenistany terk etýäňiz. Maşgalaňyzy terk edýäňiz, Türkmenistany terk edýäňiz, ýat ýurtlara gaýdýaňyz, dogrumy? Ine şol aýatyň manysyny berýär. Bular bizi bilip bilgeşleýin günümizi kynlaşdyryp, Hawa, azyk harytlary gymmatlatdyryp, ýeter-ýetmezçilik, keselçilik döredip, bizlere öz Watanymyzy, öz maşgalamyzy terk etdirýärler. Dogrumy? Bunuň üçin hem birgiden şirketler döredýärler. Türkmenistanyň içinde we daşynda birgiden şirketler döredýärler. Ýagny, şol aýatda näme diýýär? Bular diýýär, sizi diýýär, ýurduňyzdan çykarmaklyk üçin diýýär, birek-birege goldaw bererler diýýär. Goldaw berdiler diýýär. Dogry. Bu şirketler kime hyzmat edýär? Ýurduň içinde, ýurduň daşyndaky şirketler hökümede hyzmat edýär. Bizi ýurtdan çykarýarlar. Ýurtdan çykarmadan soň başga ýurtda garşy halle alýarlar. Dogrymy? Indi şu wagt Kerwen syýahat diýen şirket ýitip gitdi. Owa, bir giden adamyň pulunam alyp gidipdir. Kerwen syýahat diýip, owa, Arkadagly serdarymyza şöhrat diýip, o serdar Berdimuhamedow haramyň portretinam goýup, bir giden adamlaryň puluny alypdyr. Synetker özem Daşoguzly çowdur men diýip ýör öýdýän. Daşoguzly çowdur men diýýär, men çowdur diýibä pikir edemok ony. Türkmen-ä däl ol. Daşoguzly özem şol. Çowdur diýäýdi öýtýän Daşoguzly çowdur diýýär oýnuň. Bu çowdurlaryň aňyrsyny derňäp görseňem mongol bolup çykmagam mümkin bular bara. Indi bul Aşgabatda oturyp, oba şirket açyp, bir giden adamlaryň puluny aldy kerwen syýahat diýip. Soňam ýetik gitdi, bir giden adamlar şu wagt şol kerwen syýahatyň ofisinde aýlanyp ýörler. Hawa, bular Arkadaga şöhrat diýip oturdylar şu taýda. Ýaşasyn Serdar diýip oturdylar. Ýagny Serdary aldylar-da hezil edip halkyň hakyny iýdiler. Men size aýdýan-a doganjyklarym, boş-boşuna bular prezidente taşşakçylyk etmeýärler. Bu şirketler boş-boşuna döredilmeýär. Bu şirketler boşuna döredilmeýär, şonuň üçin şol Kurany Kerimiň Bakara süresiniň segsen dört, segsen bäşinji aýaty okasaň, Ýagny şo taýda ýazyk duşy zatlar. Baryp Kurany Kerimiň ýazylanyna näçe müň ýyl boldy? Müň ýyl boldy-a Kurany Kerim, müň ýyldanam köp bolnandyr ýazylanyna. Çünki Osmanly alty ýüz ýyl hökümdarlyk sürdi, Osmanly alty ýüz ýyl. Baryp biziň pygamberimiz näçe ýüz ýyl mundan öňdi? Hawa. Hezreti Osman, Hezreti Osman döwründe kitap halyna getirildi Kuran. Indi gözüňize getirip görüň, şondan bäri şularyň edýän işi ýazyk du Kuranda. Ýagny bizlere ýurdumyzy terk etdirýärler. Ýurdumyzy terk etdirmeklik üçin bir-birine kömek edip, biziň günümizi kynlaşdyrýarlar. Oba, ýurduň içinde daşynda şirket açan bolýarlar. Oba, prezidenti öwen bolýarlar, portretiniň suratyny goýan bolýarlar. Biziň pulumyzy alýarlar, alýarlar, soňam Dubaýa gidip gidýärler. Dubaýda kim bar? Haram tohum bar. Dubaýda kim bar? Haram tohum bar. Şolar ýaly doganjyklarym bar. Biziň günümizi kynlaşdyrýarlar. Owa, hakymyzy iýýärler. Ýurdumyzy terk etdirýärler, maşgalamyzy terk etdirýärler. Bizleri güýmemeklik üçin hem ýurt daşynda hukuk goraýjy, oppozisiýa, aktiwist, žurnalist döredýärler. Olaram bizi güýmäp oturýarlar. Indi baryp 5 ýyldan bäri güýmäp ýörler, 5 ýyldan bäri halky günäkärläp ýörler. O syýasatçysy, hukuk goraýjysy, oppozisiýasy, aktiwisti, žurnalisti hemmesi halky günäkärleýärler. 5 ýyldan bäri bizler güýmäp ýörler. Hemişe-de halky günäkärleýärler, türkmenleri günäkärleýär. Çünki bularyň köpüsi türkmen däl. Bularyň köpüsi türkmen däl, şonuň utrun halky günäkärleýärler, halkyň içinden aýlap öwrüp diňe türkmen milletini günäkärleýärler. Näme üçin? Çünki bularyň köpüsi musulmanam däl, türkmenem däl. Çyksyn garşyma, men şularyň haýsy milletdendigini aýdyp berin. Erkek ýaly mertlerçe boýun alsalar bolýa. Ýöne bular şerri aýlaýa, özüniň haýsy milletdendiginem boýun alanoklar-a. Çünki ýüzüne garap, haýsy milletdendigini aýdýaň. Hawa, aýalyň haýsy milletden, özüň haýsy milletden, hawa, aýdýaň welinem gaharlary gelip boýun alman şerr aýlaýarlar bilýäň we boýun alyň hawa, boýun alyň, men boýun alýan-a. Sizem boýun alyň, mertlerçe boýun alyň. Ýagny e, halkdan ötünç soraň aslynda. Halkdan ötünç soraň. Biz sizi aldadyk, biz sizi güýmedik. Hawa, siziň öňüňizde oýun oýnadyk. Bir giden adamlar pida etdik. Hawa, häzirem şol oýnumyzy dowam edýäs diýip boýun alyň. Mert boluň-ow, mert boluň. Ýagny, eger mert bolup boýun almasaň, halk hiç wagt ynanmaýar. Ynamynam gazanyp bilmeýär. Şonuň üçin boýun almaly. Hawa, bizler ýalňyşlyk goýberdik. Hawa, bizleri ulandylar. Biziň elimiz bilen halk ulandylar. Hawa, bir giden adamlaryň e, elekden geçirdiler, bir giden adamlaryň gözüni gorkuzdylar. Häzirem gorkuzmaklygyny dowam edýärler. Hawa. Gözüňe tükür. Yani bular hemişe Türkmene baş olmak isteýärler. Bular e, hemişe Türkmene baş olmak isteýärler. Hawa, Türkmeni yönetmek isteýärler. Şonuň üçin hemmesi ya hukuk goraýjy men diýýär, ya lider men diýýär, ya aktivist men diýýär. Adam men diýmeýärler. Men adam, menem siziň ýalak sada watandaş diýmeýärler. Hemişe özüni üstün tutjak bolýarlar, türkmeniň başynda döwran sürjek bolýarlar. Men türkmen, men musulman diýibem aldap, şekil degişdirýärler. Nämä gerek şolar ýaly etmeklik? Mertmi mertlerçe kimligiňizi boýun alyň-da. Mertmi mertlerçe boýnuňyzy alyň. Yslam dinini ýigrenýäňiz. Yslam dinine hormat goýmaýaňyz. Türkmen milletini ýigrenýäňiz. Türkmen milletine hormat goýmaýaňyz. O zatlary bolsa süýji diliň arkasynda gizleýäňiz. Süýji diliňiziň arkasynda gizleýäňiz. Çünki men size haýsy milletdendigiňizi aýdan wagtym, meniň şahsy mertebämi kemsidip sökýäňiz. Çünki özüňizi gizleýäňiz. Özüňizi gizlemeklik üçin maňa sökýäňiz. Çünki men siziň haýsy milletdendigiňizi aýdýan-a, bilýän-a men siziň haýsy milletdendigiňizi, hemmäňiziň hem. Haýsy milletdendigiňizi, kimlerdendigiňizi, haýsy dine ynanýanlygyňyzy bilip otyryn. Ýöne gizleýäňiz, şerraýlaýaňyz. Goh galmagal döredýäňiz. Gorky nyňyrdar edýäňiz-ow. Gidip meni migrasiýa şikaýat edýäňiz. Hawa, Direliş Türkmeni migrasiýa şikaýat edýärler, arz edýärler. Howply adam edip görkezýärler. Bular niçe bir aktiwisti ýok etdiler. Niçe bir aktiwistleri ýok etdiňiz. Aktiwistleri ýok edýärler, soňundanam aglap, eňräp olaryň hakyny, hukugyny goraýan ýalak bolýarlar. Erkekmi sizler-ow? Bigaýratlar bile. Aktiwistleri özüňiz ýok edýäňiz-a, arz edip, arz edip. Ha? Aktiwistleri özüňiz ýok edýäňiz. O pahyrlar ýok bolup gidenden soňra aglap, eňräp, obraza girip, şekil degişdirip, olaryň gidenine gynanýan ýalak bolup ýörýäňiz. Näme üçin beýdýäňiz? Bigaýratlar, bile, türkmenem däl-ä siz-ow. Näme üçin boýun alaňyz-ow? Türkmençe gepläp bileňiz-ow gaýyň bärki-sow. Türkmenleriň içine gorky salmak isleýäňiz, gözüni gorkuzmak isleýäňiz, özüňizi gizlemek isleýäňiz, ol başa barmaýar. Onyňyz başa barmaýar. Men size açyk-açyk aýdýan. Men siziň kimlikleriňizi bilýän. Hawa. Haýsy milletdendigiňizi, haýsy dine ynanýanyňyzy bilýän. Obraza girip bilmeýäňiz. Hawa. Şonuň üçin gorkunyňyzdyr etmäň. Hawa. Sen erkek bolup näme iş bitirdiň diýýär. Bitirýäň diýýär. Eý, samsyk guş kelleler, men size bir iş bitirip berjek diýip orta çykmadym, magaýlar. Men size bir iş bitirip berjek, hawa, men size bir suw çekip berjek ýa ot ýygyp berjek diýmedim-ä. Men size ot ýygyp berjek, suw berjek diýmedim, balbesler bile. Eger meniň sözüm barmy, men size ot ýygyp berjek, mal ýatakda ýüpe daňk goýan wagtym suw berjek diýmedimmi? Onda başga gep, sen aýdyp bilýän direliş oba, bizi mal ýatakda gabak goýduň, ot berjek diýdiň, suw berjek diýdiň, näme üçin bermediň diýip bilersiň. Hä? Nähilek düşünjäňiz bar? Men size borçly däl. Men hiç biriňize bir döwüm çörek bermäne, Aş bermäne, suw bermäne borçly däl-ow men ow. Onda maksadyň näme? Tek Ýaratyjy bolan birjik Allahyň yslam dinini wagyz etmeklik, Allahyň birligini we Allahdan başga din sahybynyň ýoklugyny yglan etmeklik. Allahdan başga Ýaratyjy ýokdur, Allahdan başga ýer ýüzüniň eýesi ýokdur. Tek Ýaratyjy bolan birjik Allaha iman etmeklik we Allahyň gatynda hak din yslamdyr. Meniň niýetim bul, doganlar, menden başga zada garaşmaň. Men Kurany wagyz ederin, yslam dinimi wagyz ederin, Ylahy Kelematullah ýolunda Allahyň birligini wagyz ederin. Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammede abduhu Resulallah. Allah ýüregimizde däl, Allah biziň dilimizde-de bolmaly. Çünki Allatagalla biziň pygamberimize Jebraýyl perişdäniň üsti bilen näme diýýär? Emr et diýýär, wagyz et diýýär, Allahyň birligini wagyz et diýýär. Näme üçin Allahyň birligini we ta Allaha ortak goşmaly däldigini wagyz etmeýäňiz? Ýagny tewhid. Tewhidden gaçdyňyz o. Tewhidden gaçdyňyz. Allahyň birligini wagyz etmeýäňiz. Tagutlara garşy göreşmeýäňiz. Namaza eňilip namaz okan wagtyňyz Allahym men gorkak diýýäňizmi? Meselem şol bäş wagt namaz okalan wagty sejdä gidýäň. Sejdä giden wagtyň Allahym men gorkak, men namart, men ýalançy. Owa men seniň emirleriňi berjaý etmeýän, Kuranyň aýatlaryny wagyz etmeýän, tagutlara garşy göreşmeýän, men namart diýip Allahdan dileýäňizmi? Ýa boýun alýaňyzmy? Hı? Ýagny e, bäş wagtyna sejde edýäňiz, ybadat edýäňiz. Dogry dämi Allaha? Ýagny Kurany Kerimden Fatiha süresini okaýaňyz. Dogry dämi? Yhlas süresini okaýaňyz. Kewser süresini okaýaňyz. Ýagny Kurany Kerimiň aýatlaryny okaýaňyz, arapçasyny okaýaňyz. Dogry dälmi? Suhanekany okaýaňyz, o Yhlas süresini okaýaňyz, El Fatihany okaýaňyz. Kuranyň aýatlaryny okaýaňyz we tefsirlerden dileg-doga getirýäňiz. Garaz, siz şeýdip Allaha ybadat edýäňiz. Maňlaýňyzy seždä goýup tagzym edýäňiz. Şo wagt diý ki, Allahym, men gorkak diý. Men Saňa däl, taguta gulluk edýän diý. Çünki men Seniň birligiňi wagyz edip, taguta garşy göreşmeýän diý. Haksyzlyklary dile getirip aýdyp bilmeýän diý. Boýun alyň-ow, boýun alyň. Diniň arkasynda gizlenmäň. Özlerini dindar görkezýärler, musulman görkezýärler. Bäş wagt namaz okan bolup, ile özüni söýdürmek isleýärler. Çünki goňşusynyň, dogan-garyndaşynyň söýmeýän adamlary bu günki gün özüni din arkasynda söýdürýärler. Gyrmyzy dona bürenip, sakgal goýberip, diniň arkasyndan biznes edýärler. Bäş manat pul gazanyp, halkyň hakgyny iýýärler. Haram pula Mekge-Medinä gidip zyýarat edýärler. Gidip şeýtan daşlaýarlar. Özüňizi daşlaň-ow! Özüňizi daşlaň! Özüňizi daşlaň! Çünki Taguty wagyz etmediňiz-ä Hudaý uranlar-ow. Hä? Diňe wagyz edýän zatlary götüňi çüküňi ýuwmaly diýýärler, owa aýal-gyzlar eýle etdi, olary beýle etdi, bulary beýle etdi. Owa. Owa men siýsem orjum bozularmy, men sakyş çeýnesem orjum bozularmy, diňe bolgusyz zatlary wagyz edýärler-ow. Bolgusyz zatlary. Hiç kim kuranyň içiniň aýatlaryny bilmeýär. Ol öz dinini bilmeýärler. Men musulman diýýärler, musulmanlykdan hiç zat bilmeýärler. Men türkmen diýýärler, türkmençilikden hiç zat bilmeýärler. Dünýä ýüzüniň tagutlaryny tanamaýarlar, faraonlary tanamaýarlar. Pygamberleri tanamaýarlar. Ýagny näme etdiňiz bu halky? Bu halky näme etdiňiz? Şonuň üçin Allaha namaz okan wagtyňyz, Fatyha süresini okan wagtyňyz, sejde eden wagtyňyz diýiň ki, Allahym men ýalançy diýiň. Allahym men saňa ybadat etmeýän, taguta hyzmat edýän diýiň. Il gözi üçin namaz okaýan diýiň. Faragonlar hakynda, tagutlar hakynda, o edilýän haksyzlar hakynda hiç zat aýtmaýan diýiň. Ýetime eýe çykyp, garyba kömek edip, ajy doýurmaýan diýiň. Halkyň hakyny göz edip din arkasynda gizlenýänlerden men diýiň.

Oňatmy ýagdaýlaryňyz? Şolar ýalak. Ýagny şu gün sizlere şu zatlary aýdaýyn diýdim, ýörite açdym. Ýörite açdym diýdim ki, e, sizlere şuny aýdaýyn diýdim. Aýtjak zadym doganjyklarym. Hukuk goraýjylar kim? Hukuk goraýjylar haýsy milletden, haýsy dine ynanýarlar, haýsy ýurduň watandaşy? Meselem aýdalyň ine şol Turkiýede Gülnara şirket bar. Demir taş diýämi nämi Gülnara şirket dogry dälmi? Şol haýsy milletden, haýsy dine ynanýa we haýsy ýurduň watandaşy? Türkmenistanyň watandaşymy? Turkiýanyň watandaşymy? Çünki Türkmenistan hiç bir öz watandaşyna iki watandaşlyk bermeýä. Ýa Turkiýany seçýäň, ýa Türkmenistany seçýäň. Düşündiňiz dälmi? Indi bular haýsy ýurduň watandaşy? Hukuk goraýjylaram şondalar. Şolar ýaly doganlar, hukuk goraýjylar kim, haýsy milletden, haýsy ýurduň watandaşy, haýsy dine ynanýarlar, tanajaksyňyz, öwrenjeksiňiz. Aleýkim salam ýolçy hoş geldiň. Şolar ýaly öwrenjeksiňiz. Soňra oppozisiýany öwrenjeksiňiz. Meselem oppozisionerler kim, haýsy milletden, haýsy ýurduň watandaşy, haýsy dine ynanýarlar. Bulary tanajaksyňyz. Soňra aktiwistler, aktiwistleri tanajaksyňyz, haýsy milletden, haýsy dine ynanýar, haýsy ýurduň watandaşy tanajaksyňyz. Soňra žurnalistler, ýagny haýsy milletden, haýsy dine ynanýarlar, haýsy ýurduň watandaşy tanajaksyňyz, ýagny şularyň ady agzananlary tanaman bul adamlara ýanaşmajaksyňyz. Düşünýäňizmi? Hukuk goraýjysyny, oppozisiýasyny, aktiwistini, žurnalistini tanajaksyňyz. Haýsy milletden, haýsy dine ynanýarlar, haýsy ýurduň watandaşy. Bulara, bulary gowja tanajaksyňyz, ondan soňra ynanjaksyňyz, ondan soň pikir alyşjaksyňyz. Düşünýäňizem? Çünki bular bizi ýönetemek isleýärler. Hemme kişi türkmene baş bolmak isleýärler. Oba türkmeni elinde tutmak isleýärler. Şonuň utrin bular men adam, men musulman diýmeýärler. Bular men hukuk goraýjy diýen bolýarlar, men oppozisiýa diýen bolýarlar, men aktiwist, men žurnalist diýip, özlerini bizlerden üstün tutýarlar. Syn edýäňizmi? Ve bularyň hiç biri islam dinini, musulmanlary, türkmenleri goramaýarlar. Goramaýarlar, men ýüzüne aýdýan-a bularyň. Şolar ýaly şonuň üçin e, synlaň bulary, tanaň bulary, kimliklerini öwreniň. E, öwrenmän hereket etmäň doganjyklarym. Esasy zat e, bularyň kimliklerini tanaň, bularyň haýsy dine ynanýanlygyny biliň, tanaň doganjyklarym. Ýene näme aýtjakdym? Hä, bizleri gorkuzyp başlajakdyrlar. Bizleri gorkuzyp başlarlar, aglyşyp-eňreşip başlarlar. Owa, birek-birege garşy sögüşip başlarlar. Bu arada maňa-da sögüp başlarlar. Çünki ýyllardan bäri maňa-da sögenoklar, ýöne maňa-da sögüp başlarlar şul ortada. Owa, bular başlamaly. Bular sögüşip başlar öz arasynda. Ga görde duruň bir hepdeden, iki hepdeden bir-birini topa tutup başlarlar, aglyşyp, eňreşip başlarlar, halky günäkärläp başlarlar. O halkyň içine ýigrenç gorky salyp başlarlar. E, Taýýarlygyňyzy görüberiň. Ýagny şo öňki oýunlaryny ýene dowam edýärler. Öňki hereketlerini, öňki oýunlaryny dowam edýärler. Seni gözleýärler tutsun. Eş galy boýlaram arzuw edýär hemme zady. Bu Serdar Berdimuhamedow pituhlara rugsat berenden bäri bizde bu Erkek sikip ýörenlerem köpeldi-ä o. Serdar Berdimuhamedowam bu pituhlara rugsat berdi dara o. Hawa, heleý ýetmedik ýalak erkekler heleý bolup başlady. Indi bularam syçrap öler kommentariýada. Men özüm enaýy gördüm o. Özüm enaýy gördüm. Ýagny şol Türkmenistanyň delegasiýasy gelip, Birleşen Milletler Guramasynyň döreden konferensiýasynda bul ol Mähri kim şol neme çykyş etdi şoň ejeň ad artibam ýadyndan çykyp gitdi şonuň bir sana heleý maşgala çykyş etdi. Türkmenistanyň içinde biz LGBT rugsat berdik diýdi. Owa LGBT rugsat berdik diýdi. LGBT rugsat bermekligi erkek erkegi itekläp bilýär. Gyz gyzy e, itekläp bilýär. Durmuş gurup toý edip bilýärler indi. Bularam syçrap böler şu wagt gelip bara. Bularam syçrap böler çünki bulara prezident rugsat berdi daw. Şolar ýalagy doganjyklarym bar. Bulara düşer ýalak däl. Bir görseňe e, LGBT bilen LGBT-ni goldaýan adamlar bilen birlikde miting protest edip ýörler. O bir görseňem ahlaksyzlyk, edepsizlik, tertipsizlik barada wagyz eden bolup ýörler. Ýagny bilemokda bular, bular hem oýun oýnap ýörler. Bir görseňe Ferhat Beýmankulyýewi öldürdiler. Ferhady wepat etdiler, şehit etdiler Ferhady diýip aglap, eňräp wideo çekýärler. O taýdan birsäm, ana ölmedik adamy öldürdi diýip wideo çekýär. Oturyp oturyp bir ýyl geçenden soňra bolsa näme diýýär? Aý men bilýän, hökümet aktiwistlere degmeklikden gorkýar, aktiwistler diri, näme diýip. Ýagny öz tüýküren tüýküliklerini özleri ýalap otyrlar, utançsyz binamyslar bile. Eý sypatyňyz başyňyz iýsin aň ölenler bile. Öňä öldi diýip çykyş edýärler. Indem bolsa diri olar diýip çykyş edýärler. Äý, ýok, bular düşer ýalak däl. Şo bolşuna-da halky günäkärleýärler. Şo bolşuna-da halky günäkärleýärler. Şolar ýaly doganjyklarym bar. Bulara bile dilinde dessan boldy halky günäkärlemeklik, halk günäkär diýmeklik dillerinde dessan boldy bularyň bar. Tak, başga näme zat aýtjakdym? Bolar indi aýtdym bir giden zatlar diňlänsiňiz. Salowmaleýkim. Aleýkim salam user user user diýýä. Gowmy ýagdaýlaň saman işleýäňmi? Ýagşymy siz? Oňatmy ýagdaýlaň? Salam. Şükür. Bir zat sorajakdym. Sen nireli özüň? Men eýranly. Eýranly. Ha. Sen Türkmenistanda näme isleýäň? Türkmenistany almak isleýän. Türkmenistany almak isleýär. Hawa. Kim sen Türkmenistany alar ýaly? Tür- Türkmenistan saňamy galdy? Men türkmen, meniň adym dakylan Türkmenistan diýip. Diňle. Sen bara näme gürle, näme hereket et, Sen näme diýseň şöýdi, hiç haçanam sen, birinjidenem Türkmenistana eýe bolup bilmeýäň, ikinjidenem seniň, seniň bu pikirleriň bilen, bu gepleriň bilen sen Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleri hiç haçan ýoldan çykaryp bilmeýäň. Seniň prosta adamlaryň bar, beýnisini üýtgederin diýen pikir bar sende, onyň seniň hiç haçan bolmaýar. Biz öz ýurdumyzam, prezidentimizem hemme zadymyzy gowy görýäs, janymyzy berýäs. Düşünýäňmi? Sen habarlarda çykyş etmeli la onda danym. Ol ol seni gyzyklandyrmasyn. Nirde çykyş etmeli, näme diýmeli? Ýöne prosta seniň seniň şu gürleýän zatlaryň, etýän hereketleriň ýöne şo bir zady gaýtalaýan. Ýadamadyňmy sen? Siz watan habarlarynda çykyş etmeli diýýän. Ýalňyş adrese geldiňiz. Ol seni gyzyklandyrmasyn. Ýöne sen indi bara şu Türkmenistanyň üstünden geplemäni, biziň prezidentimiziň Arkadagymyzyň üstünden geplemäni sen indi goý, ýadamadyň. Sen öz özüňe bara ýüregiň bulaşanakmy seniň? Ýok. Men Türkmenistany alýançam ýüregim bulaşanak. Çünki Türkmenistan türkmen milletiniňki. Resmi diläm türkmençe we bizem türkmen milleti. Ýagny Türkmenistan türkmenleriňki siziňki däl. Biz ony isleseňizem islemeseňizem bir uç alýas. Bizem bu Türkmenistanyň adamy bolan. Dur, gyzagaryň balasy, dur-a gezekleşip gepläli, eneň öýüne geleňok sen. Seret. Birinjiden şu wagt özbegi tatary men türkmen diýmäne başlady. Çünki gördüler türkmenler oýanyp başlady. Biz oguz biz türk diýmäne başlady. Siziň hemmäňizi türkmen edýäs. Işşalada hemmäňizi musulman edýäs, çünki Allahu ekber, la ilaha illallah diýip başladylar. Ýagny meniň barmaklygym geregi ýeri ýok ki. Meniň pikirim, aýdan sözüm barýa. Çünki biziň türkmenlerimiz oýanyp barýa. Watan näme, hökümet näme, halk näme, prezident näme, bular näçe aýlyk alýarlar, bular kim, kimlerden, ony türkmenlerimiz oýanyp otdy. Indi obraza girip bilmeýäňiz, şekil degişdirip bilmeýäňiz. Ýagny dogry Stalin aldy, oba Lenin aldy, oba babalaňyz geldi. Oba türkmenleri öldürdiler, gyrdylar, orslaryň eline peşgeş berdiler. Ýöne indi alýas biz ony. Inşallah türkmenler Allaha sygynyp, Allahyň kömegi bilen Türkmenistany aljakdyr. We Allahyň adalatyny, ilahy kelemetullahy, yslam dinini dikeltjekdir. Ýagny bul ajy hakykat bul isleseň islemeseň Allahyň emridir bu. Çünki Allah Tagalla Kurany Kerimde näme diýýär? Ýer ýüzüne yslam dinini ýaýjak diýýär. Ýer ýüzüne. We bunuň başy Türkmenistandan başlajakdyr. Bunu da görjeksiň. Yslamy ýaýratmak ýa o zatlar bu zatlar bar ya o siz ýanaklaň eline galanap diňle. Siz ýanyklyň eline galanak, Türkmenistanda ýaşap ýören türkmenler hakyky türkmendir, özüniň halky üçin janynam berer, prezidentimiz üçin. Siz ýanyklara o zatlar gal. Meret, şuňa syn edýän bolsaňyz zordan gepleýär, türkmençe özem syn edýärmi, galanak, galalanak, lanak, galalanak, lanak etdirip, türkmençe zordan gepleýär. Näme üçin gorkýarlar? Iki agyz söz sözleseň syçraýarlar. Men aýdýan, gidiň Watan habarlarda çykyş ediň. Gidiň telewideniýede çykyş ediň. Gidiň arkadagyňyzyň taşjagyny sorup gujaklaşyp ýatyň. Gyzyňyzy beriň, ejeňizi beriň, birlikde ýaşaň. Gidiň telewideniýede çykyş ediň, meniň ýanymda nä işiňiz bar, gorkyňyz bar, kimlikleriňiz ýüze çykyp otdy. Etdirip, türkmençe zordan gepleýär, gorkup otdy, çünki özüni türkmen görkezmeli. Özüni türkmen görkezip türkmenleriň adyndan gürlän bolup otdy. Keleme şadat getir diýseň bilmeýär häzir. Seni etgur an an an an getirip otyr. Seni edýäňiz nägilek şekil degişdirýärler. Meniň garşylygym ýok, git telewideniýede çykyş ediň ow. Gidiň telewideniýäň radiosynda çykyş ediň, telewideniýäňizde çykyş ediň, gazetde, žurnalda çykyş ediň. Gelip meniň ýaýynymda çykyş etmeklik türkmenleriň adyndan prezidenti goldaýan ýalak bolmaklyk bu namartlyk ow. Diýmek, täsirim bar. Diýmek, size gorky salýan. Eger men size gorky salmaýan bolsam, aýdýan sözlerim size hiç gilek bildirmeýän bolsa, azap edip gelip türkmençe geplemezdiňiz. Zordan gepleýäň, aň-aň-aň-aň-aň-aň-aň-aň etdirip, diliň sallanyp dur-a. Ýagny aňsat däl ol şulankam, Mara, şulankam kyn.